Laban nama nya agi bebasa ke aki aku niang aki aku ke baru nadai empai lama lalu baru aja ngetas ulih empai lama. Lalu aki aku tu empu mega iya nya siku ari tuai kuntau ba menua kami dia, tuai kuntau ba menua kami dia iya pun bisi ngajar aku suba, ngajar aku bungai satu. Ngajar aku chara jalai. Ngajar aku chara numbuk. Ngajar aku chara nyipak. Au benyipak. Nyipak nendang. Ha, pia. Nendang. Ba dalam kuntau tu. Okey. Nyadi enti aaa ngarapka iya aaa nama nya meruan meh ba dunya baru iya nya. Ba dunya baru iya laban iya pen udah tuai iya. Udah tuai. taun tiga puluh lebih suba iya ada taun tiga puluh lebih suba semilan belas tiga puluh lebih suba iya ada au ok aa aku sekali tu datai ke mai tips ke di ajar aki aku nya tadi au aki ku niang aki ku nya tips iya iya nya aa iya nya numbuk. Eh numbuk nga mih orang enda meda eh kitai numbuk tang orang enda beratika gaya tumbuk kitai nya. Au. Aku aku madahka teori aja ah. Aku enda aku enda datai ba tahap nya. Ba tahap iya numbuk tang orang enda sedar. Okey. Okey. Teoria, teoria enti kita numbuk, enti kita numbuk kurangka pergerakan bau kita tu. Au? Bau kita tu kurangka pergerakan dia. Tang kita kita selalu meda orang numbuk nak. Wah. Tu berupai peda orang nginjit. tau rupai peda orang nginsit udah numbuk. Okey. Teori iya baka ke di di ke baka ba bedio sebedau tau bisi aku ke belajar ngena tenaga ari punggung nya ngena tenaga ari punggung nya ah baka nya teori iya ti kita berati ke iya tau kita anang nginsit ke tu kelalu balat baru kita tau. Hah. Au. Okey. Aku enda nemu endar teori nya tang tang iya madah anang kelalu berupai nginsitka tandan bau kita tu. Baka ni baka ni chara nya aku minta ampun tang aku bedau datai dia. Tu semina ke dipadahka aaa akai aku nya. Au. Ku di numbuh. Okey. Ku enda menemu. Ke enda nemu, enda datai dia. Em. Lebih kurang maka nya. Eh. Lebih kurang maka nya. Au. Uh, teori bukai. Tips bukai. Tips bukai au bekening kita nombok. Okey. Bekening kita ke nombok ulih ukai nu ukai numbu ulih jampat chara kitai numbuk tu ngambi orang ulih tekeliru enggau kitai ha pia meh ke nya meh tips dia. Nya meh ditu deh gabungan ditu au gabungan ditu gabungan ditu aku selalu madah um ba video ku ari nya aku enggai ngena buah dalam nama kebuah Tau meh kebu tau meh ah salah satu aah nama kebuah aku ngan ngena buah dalam ok orang ari depan kitai ngantai unda kitai numbuk ngena buah dalam buah dalam reti iya tepis kitai jari iya keluar tumbuk kitai tubuh iya em tumbuk kitai tubuh iya tumbuk kitai ga tubuh iya baru. Ahh sorry bisi nama nya bisi orang orang telefon tadi ngena telefon tu laban aku uhh ngerecord tu ngena telefon ok ok begini tadi kita numbuk iya ke dalam au ok aku kebuah aku ngena buah dalam nama kebuah. Sida numbuk tepis kitai, kitai numbuk be uh, ke dalam baru tepis sida ya ga tumbuk kitai ga tepis sida ya ga. Nyadi enti kitai ngena buah dalam bekenyang meh penyadi ya dan kitai meda ah kitai meda tumbuk tumbuk seduai dek ba dia aja te tumbuk ya salah tumbuk ya tumbuk dek salah ga ya tepis tepis pia dia kitai uh nama nya. lelak kitai lelak dia enti kitai belaban enggau orang mayuh kitai betumbuk bebukut baka nya kitai nyampah lelak nyadi nya kebuah aku uduh ngena buah luar ok tumbuk sida iya deh tepis deh tepis deh keluar tepis deh pia deh tu jari iya tu tepis deh kin ngena buah luar deh tubuh iya udah dia tubuh iya udah dia belakang iya tu pedih amat nadai orang ah. Endang awak tubuh udah dia, bayang kedai nya. Dia udah keluar deh, dia ngena buah luar, iya udah dia. Chunto lah, dia udah nepis iya. Udah kita tubuh iya nah, udah kita tubuh iya. Okey, chunto. Tubuh iya udah kita, dia nepis tubuh dia udah dia. Dia udah ditau nah, dia tepis dia kenya. Uji kita berati kia, Tubuh belakang tu, kuasan belakang tu enggau kaki iya ulih ditumbuk, ulih dikereja ke dek magang. Ari dendang uh, betis itu, dendang di betis itu, tumbuk dek di tu, rusuk iya, lalu sampai lagi pala iya. Teh dia kena buah dalam tarik, nyak mengaku. Dia kena buah dalam. Dia ngena buah dalam tadi tumbuk tepis dia. Agi ke beda tumbuk ditu. Nemu ulih kita imagine, aku laban ada orang enggau, ulih kita imagine kini. Aku minta ampun ah. Okey, uji kitai sama bayang ke kitai, imagine kitai. Ti kita ngena buah dalam sama betumbuk dia. Nyadi duai dek Duai deh deh. Jarak duai deh semak. Bayang ke duai deh deh duai deh belaban. Toya tedek. Duai deh sama ngena buah dalam. Duai deh udah semak amat. Semak amat. Bejelabut jauh tadi tau nya. Sapa jampat nya bulih meh. Sapa jampat bulih. Kecuali enti deh ngena buah buah lual. Enti deh ngena buah lual, bayang ke deh, deh semina sekali nepis aja. Tubuh iya lalu tepis deh keluar. Tubuh deh udah beluar ditu deh. Tubuh iya kuasa entu. Tepis tu tekat kitai. Iya ke piak juk ke deh, ke piak juk ke deh. Chunto ah tau deh jari tau deh jari deh tau nekan di tepiak iya. Di tepiak iya kita tau ke tapi iya tau kah tekan deh. Iya ke numbuk tekan deh ke tumbuk tekan. Tunjang deh uhh nama nya betis iya tau tetingkap iya okay. Tang nya semina teori ah ingat ah utai tau subjektif aku nekan ke sekali agi. Utai tu subjektif. Tang ulih dikena enti kitai beratika enggau kitai empu sikal. Berati kitai lalu kitai empu sikal. K. Enti bisi bala aku ila aku mantaika baru au. Tu ke nama tu kitai semina mantaika. Muai masa buring lalu bisi jaku tangkan jaku ajar ga ngagai kitai ke sama rindu ke main kitai tau. Ok. Selain ari nya nyipak nyipak pun ngan nyadi nyipak video tu ngan nyadi video ke tu. Ke ni neh. Uh ngan nyadi video ke. Uh ok nang awa lah. asai ku asai ku nangka tu aja meh tips kitai au ukai nama laban enggai nyadi amat laban nadai orang enggau aku be nama nya nadai nadai orang enggau aku beuji-uji enggau ba aja-aja partner deh partner a okay. Okay, kira kena angkat tu aja video sekali tu. Uh, aku uh, meri besai terima kasih ngagai kita keseluruhan menda video aku lalu video ke sebedau video tu bisi mantai ke bungai campur tau kita meda dia. Uh, bungai campur iya nya antara keratai enggau kuntau digaga aku disatu ke aku nyadi bungai satu. Aku nada nama bungai nada nama bungai nya. Uh, Peda kita jalai iya. Peda kita jalai iya, peda kita gerinik iya. Lalu nama kebuah ngena jalai bekenya, nama kebuah ngena gerinik bekenya. Maya bisi kaban ila aku mantai ke kitai, nama kebuah kitai ngena nya, ngena jalai nya, ngena bungai nya. Au enti ba uhh ba jipun, jaku jipun. dikumbai orang bungkai, bungkai, bungkai, bungkai. Okey. Uh, Okey, nya aja ari aku. Aku ada meman meri besai terima kasih ngagai kita. Aku ukai minta puji tang aku semina bekunsi. Au nya aja ari aku.